अहाँके पता अछि होली के दिन हम भिखमंगा के हाथ में मलपुआ दान केने रहिए ओ कोनो भिखमंगा नहि हेडमास्टर साहेब रहथिन पागल हाय लेकिन वो तो काफी पुरान धुरन कपड़ा पहिरने रहे यार मतलब काफी पुरान धुरन कपड़ा पहिरने रहे हो हाँ तो होली में पुराने धुराना कपड़ा पहिर के निकले छै नया नवका कपड़ा पहिर के के निकले छै यार है ते एतबो पुरान धुरान कपड़ा फाटल चिटल कपड़ा नहीं पहिरबाक चाही जे लोग सब रंग के बदला हाथ में रोटी दऽ कऽ चलि जाय यार मतलब एतेक पुरान धुरान कपड़ा के पहिरै छै यार सर के हम चिन्ह नहि सकलियनि हमरा भेल कोनो भिखारी छै तऽ हम जे छै से मलपुआ दऽ देलियै हाथ में हमरा तऽ पहिनेसँ पता चलि गेल कि सरे छथिन हेडमास्टरे साहेब छथिन उएह दुआरे बाल्टीनमे भरल रंग हुनका माथ पर ढारलाके बाद मुँहमे सेहो रंग रगेलियै आखिर हमर पिताजी अलकतरा के कंपनी में काज करे छै हमरा लग पाई के कमी थोड़े नहीं
हेडमास्टर साहब आबि गेलखिन हेडमास्टर साहब आबि गेलखिन प्रणाम सर प्रणाम सार प्रणाम के नाना ओहि दिन हम होली खेले लेल मैडम लग जाइत रही तऽ तू हमर हाथ में रोटी दऽ कऽ किया चलि गेले रे
रोटी नहि मलपुआ रहै मलपुआ हाँ जे भी रहे हमरा हाथ में कटोरी पकड़ा के किया चल गेला से कह सर हमरा भेल जे कोनो भिखमंगा बेचारा काइप रहल छै कपड़ा पुरान रहे काफी ना सार त होली में नया कपड़ा के पहिरे छै रे खैर ई सब हटावा ई कहू कि रंग किया ने छोड़लिया एखन तक मुंह में लागल अछि पूरा अरे पता ने के सार सब कोन रंग लगा के चल गेल यार तीन दिन से रगड़ि रहल छी छूटे नहि रहल अछि सर हमरा लग एकटा उपाय अछि एकहि मिनट में रंग छूट जायत जल्दी कह यार मोह छिला गेल जे छै से रगड़ैत रगड़ैत एगो काज करू एक पौआ तरल माछ में एक पौआ दूध आ दू पैकेट शैम्पूल मिला के जे छै से अरे भाई इहो सब लगा के देख लेलिए यार नहि छूटल लगेबाक नहि छै तहन फेर खेबाक छै राव बाय दूध माछ एक संगे खेबाक छै ओहो शैम्पू मिला कऽ अहाँ खेबै तऽ छुटि जायत रंग छूट जेतै रंग के तऽ नहि पता मुदा प्राण जरूर छूटि जायत अगर दूध माछ एक संगे खेलहुँ तऽ दूध माछ एक संगे के खाइ छै यार लेकिन रंगो छुटि जायत सर आ प्राणो हँ लेकिन सर अहाँ ओमनाथ जी सँ इंश्योरेंस करा लेब मरला के बाद बढ़िया पैसा भेट जायत या फिर हेल्थ इंश्योरेंस भेल अछि अहाँके तऽ ओमनाथ जी सँ जे छै से हेल्थ इंश्योरेंस सेहो अहाँ करबा लिअ बढ़िया रेट पर अहाँके जे छै से हेल्थ इंश्योरेंस कऽ देता एको रुपया नहि हॉस्पिटल में खर्चा हैत
मजाक चल रहल छै राता मजाक चल रहल छै एक बेर खाली रंग लगबे वाला पकड़ा जा हमरा हमरा पता अछि इएह क्लासमे छलहुँ ओ रङ्ग लगबैवला हमरा पता अछि इएह क्लासके बचबा छलहुँ ए एक बेर पकड़ा जा बस एगो काज करू सर सबके मुंह देखियो गौर से चिन्हा जायत कि के अहाँ के रंग लगेने छला सब मूड़ी उठा मूड़ी उठा सब चेक कर दे एक एक टाक जे छै से है छराय तोर मुड़ी किया नीचा छोड़ा चल उठा मुड़ी उठा चल सर हमरा गर्दन में मोच आबि गेल अछि नहि उठैए हमर गर्दन रोबर एते काल से तो ऊपर छलो एते काल से तो नहीं टूटल छलो तोहर घेट आ एखन सोरलखिन तो तोहर घेट टूट गेलो एतेक कालसँ याद नहि छलए अचानक याद एलए कि हमरा तऽ गर्दनमे मोच अछि तो हमेशा नहीं उठेगा गर्दन अच्छा मूरी उठेबे ऊपर कि तोड़ दियो मचोड़ का तोड़ दियो मचोड़ का अरे नहीं नहीं हम उठबे छी उठबे छी हम उठबे छी मुंह देखाई लग जात गलती भ गेल सर हे अरे मैया यह छड़ा चलो यह छड़ा चलो जे मुंह पर रंग रगड़ का भागल चले देह पर से हो ढार रहे रहा बाल्टीन में पूरा देह रंग देलक यह छड़ा चले गलती भ गेल सर हे हमरा माफ कर दिया यार गलती भ गेल गलती पहिने त ई कह जे रंग कोन लगेने रहे जे छूट नहीं रहल अछि तीन चार दिन से रगड़ रहल छी रगड़ रहल छी वो तो साधारण रंग रहे सर जे सब सब लगबे छै वह रंग नीक से रगड़ने नहीं हेबै ताहि दुआरे नहीं छूटल है तीन दिन से जे रगड़ रहल छी से त रगड़िए रहल छी मुदा डॉक्टर से जाकर देखेलहुँ कि देखियो त केहन रंग छै छूट नहीं रहल अछि तऽ डॉक्टर कहैया कि ई रंग नहि छूटत एक आब ई पता करू पहिने कि रंग मे कतऽ से लेने रहे ओ रंग तखने हम कोनो दवाई देब शायद पितियोत माय के कसम खाय छी सर साधारण रंग छलैया करिया के दुकान से खरीदने रहिए दू रुपया के पैकेट पूछ लियो पूछ लियो अहाँ के विश्वास नहीं होया तो पूछ लियो आयो सर रंग तऽ हमरे दुकान से लऽ गेल रहे हमहू सब वएह रंग से होली खेलेलिए हमरा सबके तऽ नहि चिपकल एक बेर शैम्पू मरलिए मुंह पर जे छै से सर्फ आ शैम्पू मिला कऽ सब रंग उतर गेले अहा के रंग किया ने उतरल की रात छै यो रंग में सब
रे बाजार खसुआ आइ सात दिन से कल खराब छै पानि नहि आबि रहल छै बूंद बूंद के लेल तरसि गेलहुँ से ठीक नहीं करवा गल ही आ स्कूल में आब के बैसल छै आइ साँझ तक पक्का ठीक करबा देबो कॉल कॉल खराब अछि अहाँके एक सप्ताह से खराब छै
रो बहन धोबै केना छी रो पछवाड़ा छछारी काटै छियै
एगो बात समझ में नहीं आयल हमरा जहन होली दिन पानि नहीं रहो तोरा घर में एको बूंद तू पीबे ला पानि हमरा ओहिठुमा आबि कऽ पीने रहे तऽ सर के माथ पर जे रंग घोरल बाल्टीन उझलने रही ओ रंग घोरने कथी में रही से कह तू पहिने बिल्कुल कथी में रंग घोर के लगेने हरा रे जे छूट नहीं रहा अछि रे जल्दी बाज अरे अकर बाप अलकतरा फैक्ट्री में काज करे छै ने तो दू तीन बाल्टी नहा अलकतरा राखल छले घर में तो वह में रंग घोर घोर के सबके लगेलकी
ओ माय गॉड अहाँके तऽ प्लास्टिक सर्जरी करबऽ पड़त आब या चमड़े कोनो काजक नहि रहि गेल अहाँके